Abusuafoɔ, momeɛnkɔtie Ea na na ɔsɛe tutu ɔpem soɔ, ɔte kɔkɔɔ soɔ, na na ɔka bi a ɛwom. Momeɛnkɔ ɛ, neɛnkɔtie ne mmra. Wɔse wɔno, ne ntam kɛseɛ no a sɛbe ɔrebɛwu de agya ne nkyirima ne ne nkyirima ne nananananom reba abɛfa no, wontumi nnyina abɔnten na wonka no traa saa da. Ɔdɔfoɔ, yɛwɔ ha ɛna ɛnnora da yi, yɛn maame Akwasoɛ Abempɔma anaa Ernestina Fosu, wɔn kɔ pie mu wɔ court, na court no mu no, yɛn maame kaa sɛ ɔne abusua panyini kasa, abusua panyini twi faa ne so, ɛno na yɛn maame de abufuo bɛ kaa sɛ ɔɔka yɛn nana Osei Tutu, Asantehene, ne ntam kɛseɛ, sɛ sɛ ne wɔfa no anaa abusua panyini de ne nsa ka ne funu, ɛka Daddy Lumba funu, aberekoro ma ahwehwɛm adekunu ekuu no a, kyerɛ sɛ wɔne no ɛnnye.

Marta obegyinaa deɛ etumi baa yɛ a ɛyɛ ne bere sɛm, Wokɔ na wokɔ no waa. Na kyerɛ sɛ, yɛ na na ɔsɛ tutu ne ɛkɔ tie ne baa yɛ no. Ɔse, Ntam kɛseɛ, wokɔ a na ɔka no waa. Kyerɛ sɛ, yɛ maame Ernestina Fosu, ɔkaa sɛ, Meka Otumfoɔ ntam kɛseɛ no, na obi gyina hɔ, ɛhɔ ara na ɔkaa sɛ, Yɛakye wo dadua. Enti seesei ara deɛ, Monday nya mboa a, nteeɛ a yɛanya ne sɛ, yɛ maame Ernestina Fosu, wɔn nyinaa wɔkɔhyia wɔ Otumfoɔ nan ase, na ntam kɛseɛ na ɔdiiɛ no, kyerɛ sɛ, wabɛkyerɛ aseɛ. Yɛn maame no, ɔde abufuo na ɛkasaeɛ, ɛyɛ ayɛ sɛ abusuapanyin de maame yi refa stress mu, ɔde maame yi rekɔ ɔhaw mu, na anka ɛyɛ dɛn na obi a ne nua awuo, kyerɛ sɛ, Ɔnnya ne nua no ho access biara, ɔntumi nkɔ sɛ ɔkɔ akɔhwɛ ne nua no amu, ɔntumi nkɔ sɛ ɔkɔyɛ biribiara, all because sɛ abusuapanyin de ntawantawa aba abɛto abusua no ntam. Abusuapanyin Tupac, abusuapanyin Commando, saa abusuapanyin yi ɔde w'abusua mu a da biara ntɔkwa mpa mu da because ɛredi nka wo ma yɛte aseɛ sɛ yɛ maame akɔso asɛe wo a wɔn na ɛbɛyɛ kunu a ɛyɛ dɛn na a change sɛ ɔdɔ buroni Ɛna sesie wobedi kuna a wama nsɛm akɛseɛ wei nyinaa ɛrebobɔ ba. Yɛ hope sɛ ebia mo duru yɛ nana osei tutu ɛna ase deɛ a asɛm wei nyina ɛtoɔ bɛtwa. Na saa ntam kɛseɛ no nso a yɛ maame waka no ɛnyɛ adeɛ o ɛɛ yɛfrɛ no sɛ abusua panyini wobɛtumi akɔ akɔyi amu no asie because ɛgye sɛ wokɔ ahemfie hɔ na wokɔ kyirɛkyirɛ mu wokɔ yi wano ntam kɛseɛ no wodi bem anaa wodi fɔ eii Lumba amanehunu.